Aiwa hai inini ndinonzi mbuya kawana hmm, ndakauya pano padenora panapa 1974 september pakabuda dzimba dzedu dziri dzekambani ndakagara ndakaenda pano pano ndakaya ndine vana vatatu Came to Alphonse and Alusilio. Alexio akazoberekwa taapano 78 baba vaishanda kuPTC mbotanga vari kumamanika road vazovakwa mhiri mhiri pavaita masasa saka aiwa takatekere zvedu zvakanaka nhengo yedu Ndakazopedzera mumashure taita Alex was 98 86 kwakazouya musikana anonzi Aleta yezvino akugara mukopani kuSouth Africa akaroorwa anogara nemumwe wake saka nemhuri yangu takagara kuti hatizive zvizhinji zvanombozidzisa ini ndezvekuti zvinhu zvizhinji paupenyu purogiramu ndeyamwari chatongofara ndechekuti ini nevana vangu vachingokurawo havana kundipa dambudziko zvimwe zvandonzwa vamwe vachingoti vana vari kuzodai vana vazoti vana va handina kusangana nazvo vachiyaruka pane maeji anosvikwa nevanhu ndo ari kuzonyanya kurwadzwa nevanhu hameno pavanoti pane eji inosvika mwana wese kana asvika ipapo ndakasangana nazvo zvangu but haa hazvina kunyanya kundiremera semaonero nemanzwiro andiri kuita ari kuita vamwe kunyanya panguva iyoyi imei ndifunga pamazuva edu acho pacho zvaiita pavaikurowa zvaiita zvazvo but handakubvakanyaya kubvakanyaya kuzviona maonero andiri kuzviita izvozvo vana vanonetsa my age hameno kubva mo 14 15 chichichi kuti vana vanoita musikanzwa kudhakwa kuenda kupi kupi handina kusangana nedambudziko iroro asi kazhinji hakusi kuti nditi kugona kwangu asi kuti ndokuti inyasha kana kuti mwari chaivo ndo vakandiitaurira vana ava kuti vararamisa izvozvo aiwa ndakarerwa vana vangu mune zvakanaka

nezviro zvandisida kunzwisisa kuti zvakafambawo sei zvakazodii by back zvakasina kureruka iye zvino vanhu vanoti zvinhu zviri kuoma zviri kuoma hazvipana kuva zvakana zvakamboreruka zvaingorema kubva pashure ikoko nokuti kubva panguva yeduyo yacho iyoyo maschools aita seunge ishoma asi pamusoro pekuti hakuna kwayaibva mari yanga isinganyatsokwana plus nemhuri idzo dzatatiinadzowo tichienda vachienda kuchikoro vachidii vakatangira pachidenga kutuwa vakuru vacho akusiria akamboenda pachipira ndokuzotama woenda kushiri yedenga andikisi akangotangira kushiri yedenga achiva pashiri yedenga kubva azoenda kumazowe ndokwaakanonoitwa akanoita o level yake Azobva ikoko akazoenda kulevel akazoenda abva imuna achibva pano pamba achita zvekuenda pakuseni nemakombi saka kwainguva kuenda kuchikoro nekudzoka zvinoitwa nevamunzi wazoenda azonopinda nepapa havana kuzouya kumba azodii kana zvekuita chitsotsi chokuti azobva uko time yapera kuchikoro wanonoka kusvika kunokumba handina kusangana nazvo Akamboita chikoro chake nekukura A-level yake saka iniwo ndakanga ndakuzoenda kusouth kusouth ndakatanga kuenda baba vachiri vapenyu tichienda zvazvo kuti tibatsirane mhuri nokuti kana vakomana vakura vanga vapedza vacho mukuru wacho akapedza akangoenda futi form four paglenaya ndobva apasa masabheti dzake ese nehunhu hwakanaka ihwohwo unoziva kuti taingogara pano pamba asina hakuna chokuita akamboedza kuti awane nzvimbo yokuti aite form five akaita sokuti nonoke kutsvaka nzvimbo nzvimbo ikazohana kukumbidza kuiwana akazoti takagara akagara momusipasera pakati Pana vangu baba vemurai vataigara vamurai nemumwe mumba wanyakuse vakangosvika kuti apa neshamwari yangu yatiti mukungazivire pane mukomana pavana vava mukazivira akapasa asina chaakuita idu vakuzvionanga mukomana iye pamusoro pehunhu wandiri kutaura akangosvikomuti saka baba vanobva kuti pane mafoms akakupa kana wafira mafoms oso yanavo vaishanda kusesa vaenda kusesa kusvika pai pai akati pandakuona nezvandaita nezvandaudzwa nezvako ndavana kukufarira ndobva atopinda pabasa kuzesa uko pakunekutara ndiko kune maagent ndiyo hedikota yacho here uko kune zvimaniki zvowo zvirefu izvo zviri kuseri kwekoko ndobva atotanga akushanda akushanda akushanda ndofunga pane zvavakamboona kana kuti iwo humwe watichataura kana nezvaangari vakapedzisira vamubvisa paangari ende apo anga akanyaya kuda kuti mudiki aine mutumbi mudiki futi ndobva wamuti ngaapinde muofisi kubatsira maofisi muya arimo saka madhara anga arimo achiti saka mufana uyu maakuti aamwe muofisi zvekuti isusu kuti patotogadzira tii tichatipa nemwana uyu tii iye uya kunounudza kati ndozvavanga vachitaura mwana ndikati aiwa iwe chitaura kuti aiwa ini musauye neyavo iwe ubuda uenda unomwa tii unomwa tii kunomwa vamwe vazhinji zvikanzi asi ava vari muofisi kavari kuti zvautoda kuti uite muno ndozvipo toitirwe tii ndikati zvino kana vakavhumbuka kati unozoziva murume hamene zvavazodii ndobva atogara aripo ndopakazonzi kuri kudiwa vanhu hameno pane munhu aidiwa kuti akatrenwa wozoendeswa kupi ari muofisi muyo mendobva ati saka kuti nditozviita zvine ndofanira kuda kufotitea asi mari pakasina kuenda kukuri ngokuti pane mari iri kudiwa baba vakati pane mumwe ari kuenda kuchikoro akafonza anga kuti akusiri akuenda kuchikoro mari iyo handizviziwo akaita mechanical engineering akatopedza two years saka munhu wandikutaura yaasisiwe akazoshaya 1998 ari kusouth africa ukenda saka vana vangu kazhinji ndinongotenda mwari handina chandoti ndakagona kana kuti nditi ndimwari kana pandaivasiya pano ndichienda kusouth africa kwaingwa kutongouya ndinyaziva kuti kumba kune vana vangu vana vasina kana chipomerwa chekuti ndinozonzwa kuti vanozonzi vanozonzi ndo mararamiro akakaita alexio apedza anyora form six yake agara pano Izvo kuimba zvake ndozvisa kuti kukreshi aiimba kana kuchikoro kushiredieka aiva kupekesheni bendi achigona kuimba zveizwe kuimba raivapo unongozviona munhu kuti zvokuti kana iye ndofunga akazvibata izvo kana kuvana vake pamwe musi akatotaura kuti ninge anoimba pavana vake ndozvaakanga ari zvazobva ipapo kuti ndizoziva kuti nekufamba zvatonzi zvipo munhu akangobuda aina chokudumbu zvaiva mari takazosvika pakuti achinyora dzimbo dzake ini handina kuziva kuti kunyora kwaari kutoita hazvina kuti nditi anganyore zvokuti pane kwazvingatoenda zvikazosvika kwazviri kuisvika handina kwanenge kuti kunyorawo sekunyora unongodi ndowodzimbo zvekuzorekota akasakana nemunhu pabva pamwe ndichaenda pamberi uchadzoka mashura achichaziva ainzi gilbert muvavarihwa gilbert uyu handisi kuti waida sokuti aida zvokuti ada kubatsira vari kutanga kurekota vadika handinoti yaalex vakanowanana navo sei zvikanodii ikoko ndokuakatangira kurekota Vachiita zviye zvepagroup nevakomana vaye vanavo vamwe vacho vaviri ava ndavakanga vamazita vana vanga vari ana makamanzi makalima ndovaarekodha ndopakarekodwa amai ndinoziva kana papa ini musi waatanga kuzondiridzira

Okutanga kuimba mainzwa nhamo iyi aizi yakaonekwa ndezvatakaita mararamiro acho zvainga zveshokwa zvechokwadi zvekubatanidza asi takabatanidza mune zvakanaka vana vangu vakasandinyadzisa kubatanidza ikoko vaiva pano vacho vamwe vakanga vasisiri pano kwakazara kuonda zvekurekota neni vakoma vanga vasisipo

kupedzisira akuita zve akuita zvekuimba ndouma time rakaenda alexio ibva anyaswa kuti wakunyatsoita zvekuimba achirekodha pari paunhu hwaalexio kubva achikura kusvika pari nhasi mwana anozoti ndiri mwana kuna amai vangu ndiri mwana kunana sisi vakanyozozva kuti ihanzvadzi dzangu ende kana iyo vanozva kuti tine hanzvadzi yedu asi still message ine dzimbo dzaalexi munhu anonyatsodzinzwa anodziteerera dzine message yerunamato kana inosimudzira muupenyu hwomunhu anoteerera zvaanenge achitaura ndozvandonyatsoziva nokunzwisisa izvozvo handira kumbomira ndambudziko naye kusvika nhasi vaakunzi baba vavo vadiwa nameso handina dambudziko kana kwavanenge vari kana pane zvinoitika ndikuti kuti haa kunetsa kwokuupenyu kuoma kwawaita kana vakandiboti zii ndozvati kunyarara zvawasi alex vanozvati amai vari ndikana mudzimai waalex paakauya kufunga akangomutiwo iwe ndine mumwe munhu akatambura neni ndokouyawo muroora akanaka anondinzwisisa anoziva kuti zvandinoda saka panapa alexu anga ari mudiki ndaienda naye kukreshi saka kukreshi uko ndaibva naye kuno ndakamubereka saka akaoda kunosvika pakreshi a anga asina kuda kuti vanhu vazive kuti chii ini nduno yandakaberekwa saka akamumbota baba chindibudza imba kufunga ndafunga ndokuda kubudzwa kwakokuti ndiaarr kuti tifambe nyamba shasha yaida kuti vanhu vasazive kuti kwese kwatinobva alex vake akaberwa namai vake taakudzoka toti fambe fambe fambe tosvika vanoda kuberekwa ndobereka touya pese apa tichifamba saka aida kurara masikati taakufamba tichikamba tikasvika pamaflats yekubhiya ndokwaitanga kuimba kusana meri abekanyenye kani makosha akanaka kwose kwose kwaenda kanotevera me me me me achiimba aizviimbira ndikazonzwa anyarara ndikakutsira kusvika tasvika pfukumba every day Aizviimbira bere ane kanyini kane makusha akati kusvika tasvika kunokupa kusvika tazobvawo kirechi kwazovakwa kirechi yekupaitwa pavhurwa kirechi pachechi yeroma ndabva ndazobva kubva ndauya pachechi yeroma saka ndaienda naalex kirechi ndikuko akatanga kuita zvekuimba zvese zvokuti mukada kuti mutoziva kuti munhu anogona kuimba izvozvi kana vana venyu munonyatso kuti muchitaura navo kana mukada kwakuimba unyatsotuma mai voice right anogona kudika kana kugona kuimba aiimba pataita krecresh taita kuti zvemapekesha inoti macresh preschool yataita isusu yaiva yaita yaita vana ma group efour kuti vari kutanga kuuya vadikidiki koti rimwe zera koti rimwe zera vanenge vakugadzira kuzoenda kuchikoro gore rinouya ndopavapapa pasera rekupedzisira plus vaiita zve izvo zve zvekuti zvataita zvo zvinosiyana nevanenge vari kutakataka kwese iko kwaitwa zvokuiko alex vaivavo rekesheni bendi yakaitaira kuchurch kuzoenda kuchikoro kumba kwangu kumba kwangu kungoimba kuchikoro ikoko kushiririeka aiva mufuti murekesheni bendi kusvikira ndisingazoziva kuti paakaenda kuchikoro chaikuti aiva mukwaya amen ndakuzakati uku mashure kwambonyasosa ndokutanga nairwanda amai ndiyosira navo yamakaona nokuti chipo chokukotenda kuti kune varimo vamwe vasingagona kuti mazvida saka kuroti iye paakamboti kuti zvakauya sei kuti afungidze kuti ndinyore ndinoziva nhamo yamakaona ini ndaigara ndisingazivi kuti ari kuzviona ari kuzviongorora kuti zvii chiri kuitika zviri kudidii saka iro rombo rokunyazotanga chaizvoizvo kuti haa wakandiitira zvakanaka ndakanyazokona kusvika kana nhasi ndinoziva kuti alexio akanyazoti avai thank you makaita ii Kwakusienda kwaakaita iko kundinozi kuti akaiziva musa pane vana vatinogara navo vasingazivi kuti pane chimwe chinhu chandakaitwa namubereki chakanaka anongoti kuita songweti inotori kodzero yavo amai ivava zvekuti vaifamba vachinobata kupi vachidia izvo hazvinei kudai asi iye akatoapurisheta kutotenda kuti amai ndinozviziva zvamakasangana nazvo ini kana akatadza kuzozviita kuti anondipei kundinyazonditi amai

zvapakabuda ashaina ukoko meseji chaiyo kuti dzisikwa dzinoyerera dzinongoyerera nemarara upenyu chaiwo unotakura zvakawanda asi iwe chirega kuramba paanozoti padzinoyerera dzinoyerera Sisi padzinoyerera dzinoyerera nemarara saka iwe woramba uri kuparara paupenyu kana zvinhu zvikarema zvikaita sei ukayeuka kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndofunga vazhinji ndokwavari kurasikira ipapo kuti azofunga kuti izvi zvadadai chinguva zvichangouya asi zvinopfuura zvinofanira kunge zviine pazvinotanga kuita iwe oramba wakamira kwauri usimuke ufambe kusei kweupenyu kusei kwemakore kusei kwekurarama after waona kuti chipapa kuti umarara akaenda iwe chiita secheche Muramu rakagara hariyererwe nemvura kuti nzizi dzikadai dzakatopera idzi saka paupenyu ndikaziva izvozvo kuti zvikareba zvikadii kana izvi zvikayeredzwa asi iwo ukaramba wakamira pauri pakuguma mwari vachaziva zvauri kuda ende uchazviwana vazhinji vakatanga zvinhu vakangogumira panzira vachingodane asi ukafamba uchiziva kuti upenyu kana ukavhuvhuta ukadii ndikaramba ndiri panzvimbo yandakamira magumo achava achava pakanaka saka rupo rwachaina uko rwakabuda awo kana pane dzimwe dzakanetsa ndifunge kuti pane yakasvika pana chaina chaina yakanetsa zvekuti asina kukufarira kana nanhasi ndofokana pamashoka kana pamishando chaipo chaipo akasvika akaimba vanhu vazhinji vanomuziva vanomuziva nashaina uko kumashure kwatiri kutaura kuti ndisu takambokunzwa asi pana shaina ndokuti kana vanhu vakasvika paakasvika paanenge aimba vanhu havadi kuti azopedzisira anzi asina kuimba shaina ndo vazhinji vacho vandoziva vanozoti aiwa una kupedza una kupedza ye waita shaina kurati meseji idzi panoita kumbo meseji izvozvo yandiri kuya ndakanzwa inii yandakabata inii yandiri kuziva inodzwa nemumwe yakasiyana tinodzwa mameseji akawanda mudzimba ndosaka muchizoa kuti ato mumwe munhu achiti aeowaniki ndozvofanira ndizvo ukazoda kunyatsomvunza anokutaura meseji yaari kuziva yaari kunzwa yakamunakidza neyandanzwa ini neyandafarira ini inogona kunge ndokuona zvati munhu anoziva kuipa ndo zvinenge zvakaita pana shaina kana mudzimbo idzodzo dzaalexiwa ini ndoda musikana anondidadisa Handichazoitira zvese zvandokwanisa ini ndoda musikana anondinzwisisa zvandinoita pakusuwa nekufarisa kuchekererwa seshere nekutema akaita seni Tema betsa akaita sei? ini nevana Akabva auya mutema. Kamba chaita chichekererwa cheshere zvechokwadi. Munyoro. Amai vevana, amai vadiwana nesu. Eh, akavaimba bva vauya. Vakauya mai vevana. Vasira kana problem kuti kana haa munamato wangu. Pasawane chinoti bve chingakanganisa. Ndivo amai vevana. But ndovamufarira uko. Okay. Saka pakungoyi mimba vawana amai vevana de. Okay. Eh, vanofanira kuuya vakadaro nokuti akauya akadaro chete kuti munonzwisisana pakutaura pamatambudziko pano zvadai asara ariko kumba kouza kuti baba vaenda kubasa pavanonoka kuuya anozoti arisiwa nonoka nechikonzero nekwaanosiya kwaari kuti ikazova yekuti amena amena amena amena haa imba iyo haina kwainoenda ndozvifungira kuti nditi ndikafunga ndakatanga kuenda kusouth naitende ndisanaenda kusouth imo muno ndaimboenda boda remozambique ukuu tsvaga ndodii ndodii ndichidzoka unana bhinga kuhove uko ndakatoenda usambokombeya upenyu rega nguva isvike vana vangu kwakuchirarama nezvavanga vari kubvira ivo vakuru vari kutaura vatotaka yapana patiri three pandakaya nevana vangu three musikana anosiyira wendi yanga ari mucheche aikambaira Musa tasvika yabuda baba kubasa kapendi kako hatina chatiinacho ati ah, havana chavainacho havana chavainacho handida kuzoti nhasi zvichadai ende ndozvazvazoita kurekwani kufamba mukutengesa zvandakaita ndakaita asi ndakazviita mwari vakandichengeta mabhazi akabeuka vanhu vachienda kusouth vanhu vakafira munzira umu waisonza raputika rabvira bviri razotsva hapana runde yapo razodai rawira mumvura ikuko kusouth ikuko tutreni tuye tuye tune spidi yato kune vamwe vedu vataingozodhonza ava ah, vamuda kutsika gumbo ravara kudai vawira mujaji vatotsikwa vava mumama ndakafamba inini ndini ndinomuziva izvo chaizvo zvinondipa kuti mwari nditi mwari makaita yei nokuti ndakapinda mumapiripiti zvandakaita kuri kumapurazi kwandakambotengesa kwainzi kutori kuza ndoti ndikatiziye ndoti saka ipo pai ndaifamba sei ndikabva iko ndikapeza ndakumaruzevha kune iyo inonzi fotel unonzi kudikei kune ikoko iye zvinopanopanoti ndikazvivunga ndikuda kuita kwakahutya but handichandichatya nokuti ndaikufamba distance isingamboita yokuti pakunotengesa kunokorekta kudi kufunga imwe vanhu vausingazivi asi ndakagara ndikararama ndikatengesa ndikasvika kuti ndisvike pari nhasi vana vangu ivo mumwoyo mavo vaizvisiya pacho pandaizvitaura kuti ndikushaiko ndakarasika papi vaiwanzondita hamuna kurasika hamuna kumborasika mavo isusu tisiri kuziva zvavakaita ine yaona kunge ndisina chandakaita paupenyu vanongoti hamuna kurasika asi isinoziva zvavakaita basa ramakaita pano apa neinei baba pasina kuenda kuchikoro kuita zvavakaita muchivavarira kuti upenyu hwevanhu veuparinani inini manje ndoda kunyatsovatenda nokuti ndakaita vashoma vane vana vava vanonyatsoganwa upasi anonyatsoti kuti kana kuti pari zvino undiudza kuti mama ah, ngatina vatei tichiti miri yangu iri kurwadza iri kudai kuda pabonde zviri kudai zviri kudai saka mwari ndovakakudai vachiongorora vana vamwe zvinoziva vanobvunzana makadini makadini vachidii ikoko kuwirana kunoita vana vangu ikoko ndinokuda chaizvo zvakanyanya

tikusvika patiri nhasi takaberekwa nevabereki vakanaka sekuru sekuru handa kuvaona baba wababa baba vangu vakazofa vachinge vaita kesi vakambouya ndikagara navo pano vachirwara tikavarinyata kudidi kana naiwo mazuva takamboenda nemuhosi kuti chidzoka vakati ndoda kuenda kudzokera kuharare alexi anondichengeta zvakanaka kuti waiva navo sekuru murude sekuru vanoda kuita sei sekuru vano vakazvifarira izvozvo zvakanyanya ndasuwa pari kupano ndazoenda ndopakasokuova ndakumusha saka pandiri kutaura panapa amai vangu vapenyu vari kuvatakurawo tiri mubhangeti mombe saka inini ndina baba muini munin'ina wababa aiti avaroora wova kungoti mwana kutanga ivava wotowo chituku saka kusvika ana amai vangu inini nababa vangu vati regai tivape mwana vawane mwana wekugara naye anapiwa nababa munini bamunini ava vaibvugara vawanda mudeni mazuva akadzi vari sekwa ichambotanga iyo ndokwandakabvuya munhu kuzogara ndabva kuta vati ndakazodzitita nana bamunini ndakunoita sirati three sirati three ndakazotanga ndanzwa risekwa Kadzivariseko aka kanga kane malines atioverenga inenge anga ari six papurazi ipo pai saka chaiva chitopako bhani chefodya ndochikoro chekutanga chepadzivariseko chakunzwa chinonzi jirinham school ndomataidzidza kutopako bhani kanto chaiva chikoro ndomana kaita saradi three saradi four saradi five kusvika saradi six

Ndakabereka mwana wekutanga. Mwana akawara akawara aisaenda kuPTC. Kusha kwake vachibva kuHurungwe kunonzi kuKatene. Vakabuda azogara anga pasina dzimba aiboroja asi pakutanga takaborogara mumba kwababa munini ivavo kwandaiva kupedza reseven ndikaita mwana wekutanga wa 68 Second born ndere 1970 kavhunza zvaka ndazongoti tikaramba tikarambe tiri vapa vabereki vatavo roja roja hapana roja mabvuku kupi kuti takagara nzvimbo dzakawanda wanda kuti tizouya pana apa kazokuda imba kuptc tairoja kufa kose ndipo kazokuda imba kuti tizobva manje kuti chii tichizouya pana

Asi ndakashorwa ndakagara nguva yatairarama isusu ehe tiri kutaura kuti zvinhu zvakaoma inini kana ndada kuzviona ndoona kuti kana iko kumashure zvinenge zvakanga zvakangooma nekuti mari yaitambirwa yacho panguva yacho tochiti tiri toti zvinhu zvanga zvisingadhuri asi nemari yacho tikazvidaro kuti tizvaidhura asi upenyu hunoda kushingirira ukashingirira aiwa pangu mwachoona unakanaka ndokumararamira andakaita ndakaparadzaniswa nerufu nemukomana wangu nandakasangana naye ana mhofu mukomana mukuru akashaya musi wa 11 august 2018